nahazo agrément tamin'ny fanjakana tamin'ny 2003. Izy irery ihany no afaka mi-gérer ny livre des origines malgache. Tsy misy alika mahazo pédigré raha tsy issue-na Alika ray sy reniny pedigree izay izy izay ary izao zavatra hitantsika izao dia fifanarahana amin'ny association anankiray gasy alika dia hoe anjaranareo manetsiketsika ny club de race mba hahafahana miditra amin'ilay fédération cynologique internationale fédération cynologique internationale moa izany dia io izany ny lehibe an'ny structure mpikarakara ny ny elite eratany. Madagasikara efa membre ao anaty OSIM. Mbola tsy membre, mbola tsy membre ny OSIM, mi-gérer ny aka ny livre de origine fotsiny. Fa fidirana anatin'ny fédération izay ny tanjon'ny OSIM. Ah, mbola ezaka be mihitsy. Tsika izao ah, vao livre ah, club de race anankiroa na telo no misy. Raha tsy maromaro mihitsy ah, tsy tafiditra ao anatin'ny sinoa fédération. Fa efa mandeha any. Atsika miteny zao a, ny président any Sima zao a, tamin'ny herinandro io nanana fihaonana tamin'ny Société Centrale Kanina. Zay. Le anaranao raha miseho. Ramanantsoa, za ny vice président any ny Asim. Ramanantsoa Arjun, Ramanantsoa Arjun. Virgile Maulimier travaille eto Madagascar dia ny tsara homarihina zany a. Izay Chateau Zikinia izao izany ny éleveur ana berger allemand afaka mamoaka chiot inscrit au livre des origines voalohany eto Madagascar dia livren'ny société centrale canine sy ny fédération Cynophile internationale. Dia ny alika kely teraka ao aminay izany izao dia alika kely manana pedigree, l'offre. Avoakan'ny SCC na LOM, avoakan'ny ASIM, sady LOF sy LOM zany le alika kely. De fa maninona ny antony hoe alika misy pedigree? Le alika misy pedigree zany antsoina hoe chien de race satria fantatra zany ny euh, arbre généalogique fiavian'le euh, alika. De à partir an'ny caractère am parent Ireto parents anakiroa ireto ohatra no hi-retromper-na ny izay toetra izay any amin'ilay alika kely. Efa nanomboka oviana ny championship kennel sa no misy an? Dia alika firy ary hatramin'izao no efa hoe nahazo an'izay fididiana? Nanomboka nisian'ny shadows kennels izany dia tany amin'ny taona deux mille cinq. Ireto izany ny alikanay voalohany ato amin'ny sary ato.

dia efa nifampiresaka sy neken'ny Asim koa izany hamoaka alika lom. Alika anankidimy izany misoratra amin'ny lof sy lom izao eto Madagasikara. Sao dia misy tiana tenenina moa ianao fa sao dia hoe ampy izay. Izay angamba. Izany ny ny taham-pahafatesana indrindra fa amin'ny olombelona izany na amin'ny haromontana izay fantatsika moa fa aretina izay azo avy amin'ny biby ilay izy.

Ahitantsika ny vaksiny dia manombohana ao anatiny amin'ny tsindrona efatra, izay hoe ny manombohana izany dia ny fiaraha-miasa amin'ny Institut Pasteur de Madagascar izay efa enina ambin'ny folo amby zato taona izy niara-niasa tamintsika amin'izay ary isan-taona dia tsy tapaka ny famatsiana an'io vaksiny io. Ka hatreto aloha izany dia izay iraika amby telopolo izay ihany ny tobim-pitsaboana an'io aretina amin'ny haromontana io fa ezahina izany hitarina izy io indrindra fa amin'ny toerana izay ananana ny tahany ambony indrindra ny amin'ny haromontana izany amin'ny raha miohatra amin'ny faritra Antananarivo ireo ka hojerevana akaiky izay hita fa ambony be izany ny risque amin'ny haromontana izany. mba hanitarana ahafahan'ny olona izay voakaikitra amin'ireo biby izay ahiana manatona ny tobi-pitsaboana izany mba tsy ho masakana satria raha lavitra be loatra ny toerana dia mety izay dia sakana anankiray ho an'ny olona izany tsy ahafahany manatanteraka ny fitsaboana ara-dalàna.